Meta tqis minn ir-raxen, jekk furnar ma jaħdimx, aksident, irid imut jew xi ħaġa hekk, ta' jiġifieri kienu jiġġennu n-nies ifittxu l-ħobż. Bstia.
Jekk qed inħassmu Malta kollha, jekk wieħed ma kienx jaħdem, u bdiet ngħidlek ma tistax ma taħdimx. Jekk tħalli klijent ta' barra, tmur ma ssibiex jew hekk, tmur l-għassa, fl-ofsinhar tgħidulek ma taniex ħobż, Carmel Debono. Jibgħat għalik jgħidlek aqbad il-ħobż u mur tiegħela. Mhux dak tagħha. Qed tifhem? Kien hawn ħafna. Daqshekk fundamentali u assoċjata. U kien fundamentalismu. Fundamentalismu kien. Tala ir-raxen u jina fraħt li tala ir-raxen. Kien għalija kien pass pozittiv. U minn ta' pass kuraċċuż ukoll ta' kbir ta' kbir. Kbir ħafna, mhux illum, imma dak iż-żmien kien pass kuraġġuż ħafna. U mbagħad ġejna fuq il-kwistjoni tal-prezz. Għalfejn, għalfejn qed tgħidlu kien pass kuraġġuż? Kuraġġuż. Għax? Kuraġġuż, qed ngħidlek qed tħalli mara bla ħobż ibagħtilek il-pulizija u titmur ittieha ħobżha. Konna għadna ngħixu, jiġifieri, il-ħobż minn spiħal. Ma x'seta' kienet il-konsegwenza fuq Mintoff dak il-każ? Li ħa dik l-għażla politika. Eh. Taħseb li pereżempju n-negozjant seta' jdur kontrih? Mhux in-negozjant jekk idur għalih il-mara tad-dar. Għax
peress li qtajt l-arrax li issa trid tħallas għal. Naqra iżjed.
Naqra iżjed.
Issa barra minn hekk. Hu franka ħafna sussidju minn taf. Mhux hekk? Franka ħafna sussidju li forsi dak iż-żmien kun nixhom fil-ħewwa leh iżjed. Aw ma stajniex nibqgħu dik il-kultura laqqas. Il-gwerra kienet hi li spiċċat ma nafx kemm waħda għadna għaddejjin bir-raxen. Heqqa. U l-ħoss baqa' jsir għax il-furnar il-furnar kien iħassar il-familja b'xejn taħdem. Ħafna mill-furnara kienu isalbu l-familja taħdem b'xejn. Għalhekk kien jasal il-ħoss bil-ħames soldi. Għalhekk kien jasal il-ħoss bil-ħames soldi. Waħdiet kellhom il-lavranti, waħdiet. Min kien jista' jaf imma ħafna ħafna huma u l-mara. Ġifieri inti qed tgħid biex il-ħobż jibqa' affordabbli għall-bqija tal-Maltin, il-furnara kellhom ta' bilfors oh, mela, mela, jimpjegaw lill-familja u mela, mhux jimpjegaw sa ħadmu l-familja b'xejn. U bat li titfajġi Biex iżomm il-prezz mad-donna. Mela, biex tgħix. Biex tiġbor flok il-paga tiġbor paga u nofs fl-aħħar tal-ħmistax. Għalhekk kien jaħdem il-ħobż. Eqq. U mbagħad trid tifgħel iħarsu lejn is-sena tal-ħobż. Ma tarax. Dik it-tbatija kollha misruqin ħajjin aħna, misruqin ħajjin kienu fuq naru. Misruqin ħajjin. Però inti kellek determinazzjoni li tkompli f'din il-linja. Ejwa, ma jiena.
Għalfej?
Jiena
kelli Disgrazzja u grazzja. Kelli grazzja minn Alla li ma trabbejtx ma' missieri fil-forn. Missieri kien funnar u jtambar u jqobsu l-ħin kollu, dejjem dan. Ma trabbejtx miegħu, ġa miegħu fil-forn, għax kont nieħu l-kultura tiegħu u kont nibqa' biha. Allura jien ġejt minn barra, inħobb is-sengħa, jiġifieri, u jiena stajt nara t-tbatijiet. li kienu qed jgħixu sħabi l-funnara u l-familji. Allura kont narahom. Li kieku kont fit-tbatija jiena jekk int tkun qed tgħix fl-iżball ma tarax. X'int tkun qed tgħix fl-iżball ma tarax, ma tindunax, taħsibha dik hi d-dinja. Imma meta tkun barra tarah l-iżball ta' ħaddieħor. Tarah l-iżball, tarahom it-tbatijiet ta' ħaddieħor kemm huma kbar. Kulħadd hemm jagħti fil-furn u jagħmel. Qed tifhem? U jiġbru l-injam u tittaħraq bl-injam biex tmur taħraq bil-pitrolju. Mela int għandek biex taħraq bil-pitrolju, tiġbor l-injam. Ħa tifranka l-ħami hu. Tajjeb, ta' ġifieri oġġett tajjeb, mhux oġġett ħażin għax illum għadna nagħmlu barbecues u hekk. Imma xirrid ngħidlek, eh, eh, bekk kienet tasal il-ħobż għand il-furnar, għand il-familji. Imma interessani iktar għalfej bqajt determinat, ġifieri bqajt determinat għax eh, ma konx, meta konti zar ma konx tmur il-forma missierek, allura ma ma jisat nisliċ fik dik il-kultura u ma bqajx bħalu, allura ma bqajx għasek viċin. Trabbejt ma missieri kien ikolli dak li jgħid missieri Vangelu u ma xoħor bħalu. Aħna gvern, meta kont fl-Union, mbagħad wara dħalt fl-Union, ma konniex nitolbu żieda ħafna, jiġifieri fejn mhux suppost, però tlabna ħafna skola aħna li nagħmlu skola tal-Furnara. U kellna nies minn barra jridu jiġu jgħallmuna u kellna min iġibilna nies mill-Afrika jekk irridu. Palmi l-ITS, u kellna min jerġa' tina l-għodda. Kull ma ridna post mant il-gvern fejn nagħmluha l-iskola. Meta fl-im żmien kontu qed titolbu li kolkom din l-iskola.
Mhux gvern wieħed. Ma kienux jifmuna jew ma ridux jifmuna. Imma għalfejn taħseb li kienu jirrifjutawkom? X'raġunijiet kienu jtukom ħa ngħidu hekk? Iweduna, iva. Iwedukom, iva. Ġifier ma jmerukx. Le.
Anki nagħmlu la aħna konna nagħmlu la mal-Ministru, x'in irridu pereżempju dan. Però kien hemm dawk ħadilta dak biex jidaw tajbin il-funnara biex jidaw tajbin. Imma ma kien jagħmilha magħna, kien jibqa' jagħmilha magħna Ministru, kien ikun jaf li aħna mm, mm, mm. qed nitħattu bis-serjetà. u mhux nidew.
Hija stramba li jkollha li kollhom dell-opinjoni tagħkom ġala darbet ngħidu li l-pajjiż ma kienx jiffunzjona mingħajrkom. Żgur, żgur. Qatt ma konna stmati.
Jiena mbagħad. Għalfejn taħseb qatt ma kontu smati ma. Għax aħna konna, ismani, jistu Nies, irridu naħdmu bil-fors biex naqdu l-pajjiż. Hmm. Bil-fors.
Allora dik dik ma tikomx poter kbir fil-verità. Le, le, le, le. Ma mhux bil-loqma konna naħdmu konna ngħixu bil-karità. Kull min kien jaħdem. Taħseb meta tħares lura jista' jkun taħseb li ma kontux tifmu kemm kellkom fil-verità saħħa politika? Le, ma konniex nifmu. Ma kontux tifhmuha? Le, ma konniex nafu. Il-politikant kien jaf. Il-politikant kien jaf.
Għax darba ridna nagħmlu koperattiva u kisruna. Għax dik xaġa twerwirhom hu. Kisruna.
U mbagħad ikollok nofs iż-żona ma jifhmuhiex koperattiva, ikomplu jgħaffġu miegħek, kontra tiegħek. Kontra tiegħek, kif ħlomna li ħa nagħmlu kooperattiva?
Meta ridtu tagħmluha dil-kooperattiva?
Ta' żmien jiena minn żmien ilu issa. Konna nagħmel dejja. Għalfejn ridtu tagħmluha dil-kooperattiva? Kooperattiva ridnija biex nixtru flimkien. U jkollna saħħa mmorru nitħattgħu quddiem il-fabbrika ta' dqiq u quddiem il-gvern. Għas-saħħa ridnija.
Imma ma ħallewniex. Kisruna. X'tip ta' intoppi hi sibt? Issib, issib. Ma tagħmilhiex, ifhimni. Titkisser. Ġelduna bejnietna. U eh, ma saretx. Meħx. Ma saretx. Jiena u nisma' l-istorja waqt li qed li Ditbatija kollha li kontu qed tgħaddu mela. minnu. Imma mbagħad inħares ukoll lej kemm kien importanti biex is-soċjetà tkompli tiffunzjona x-xogħol tagħkom. Eh. Isu qed nara dawn in-nies li tant kienu okkupati biex tant kienu ishom jokkupawhom 24 sija kuljum biex biex jaħmu l-fuq, jaħmu l-ħobs u mbagħad iqasmu li dawn mhux qed jintebħu li fil-kuntest tad-dinja kbira kellhom saħħa politika fil-fatt. Tqis Li ma jistax jieħdok suldat. Ma tistax tistrajkja. Ara x'importanza kellu l-furnar. Min kien fuq kien jifhem x'importanza hu l-furnar. Il-furnar ma kienx idduna. Il-furnar ma jafx għandu fidu. Ma jafx x'għandu f'idu.
Mela, tlaqna?